Manuel, tittiwa nga ma in ibedo ki dong lok ma kwako komi manok nok mwaka ni ki dong ngo ma dong itimo wi atir ma pud peya ingeyo rwot lakica ki dong kit ma icako ngeyo kwede ki rwot lakica.
Ok kit ma nya awacci kwede Cware me lwodde aye ma an, an mwaka na tye pyeraryo wiye abiro. Ma an pud pe angeyo Rwot lakica, onongo abedo latin kwan, ma onongo pud akwano high school. Atyeko high school ma mega, so odilo me vacation en aye ayabo ngeyo kwede Rwot lakica, pud ladit en ma dong en tye ka dorowa-ni, coz onongo wabedo ka yelle wa kwedgi bene ka mo. Ci i nge yele wa eno-ni owacci ni en tye ki project ma myero wan watim money kwede. Ci an awacci ni ayela pe, aromo bino aneno waromo ribo cing ma wan i kwiri ci watimo. So kite dong loko wot ocake kwede eno obedo i mwaka alip aryo ki apar ki mungwen en aye wacako kwede project eno wan i kwiri. So project eno obedo ka running maber. ma nio watyen pud atitimo ne wani kwede ma pud ayelo yelo mo mapol pud madit tutwal ma aneno pud pe. Ok.
Kit pwonye ango ma in ce gwok inongo ki i dul man me Rwot Lakica?
Ok. Apwoyo matek. Now pwonye ma wan onongo tutwalle coz an ma naka pud pe angeyo yubo liquid soap nyo pud pe angeyo then at least atye ki ideas ge ma nongo at least romo konya bene me cako lamal but pud pe interfacing tutwalle face to face one kwede so obedo ka nyuta jami madwong ni en romo upgrading my skill at least Abed ngat mo ma romo yubo liquid soap maber adada. Ya, aneno pwonye ma an anongo en angeyo at least kit me yubo liquid soap dong maber ma dong aromo yubone pyera kena bene in case gwocke kene acung pyera kena aromo cung. An aromo pwonyo bene most of the fellow youths ma gitye around an ma giromo bedo ki ideas ma an atye kwede ni. Ka at least aromo neno nen calo kwo pa dano bene romo lokke through yubo liquid soap ma an ayubo eni.
Co in dong obedo itye ki diro me yubo cabun ma pige aa diro en ma in itye ka tic kwede ni itye tic kwede iyo ma nining ki dong tye ka konyi ma dong weko iromo cung piri keni ma nongo kelo cente ma romo konyi calo wa iyo mogo matino tino me tyeko peko mogo ma in itye kwede.
Ok, an apwoyo maber matek. Now, diro ma atye ka nongone eni-ni tye ka konya i yo madwong. Me acel, diro na eni-ni at least tye ka weko an atye ka ngene bene bot jo ma nongo pud pe gingeya. Eh, ma- ma nongo pud an pe atimo gin eni nongo dano madwong nongo pe ngene an gwok atye ki ngec keken me timo gin na kuman-ni. So, yubo cabun ma pige eni oweko aoda tye ka ngene. Ki dong me aryo, wek ool to, atye ka miyo bene ngec bot jo ma onongo pud pe ngeyo. Ma at least aneno kwo pa jo mukene thuru an tye ka lokke ool to i yubo likit. So first, first ite nongo ool to laticene mo ma konyogi ool to kwo. Nyo con bene pe gingeyo timo gin mo keken dok pe gingeyo ni jami mukene romo kelo ciling i cingi. Ci ool togi te nongo ciling mo manok nok ma tye ka konyogi kwo wek kwo omedde anyim. Thuru an, so iya mere yom. Co mapat ki neno alokaloka i kom dano in bene inongo calo wa omedo keroni pien olo pe iromo nongo agwiling acel aryo adi mo ma iromo tyeko ki pekoni macalo wai ni ibi gwok pango ot nyo bongi nyo jami acama nyo ngo ange ni tek tyet wa.
nongo pe yot tutwal coz ingeyo vacation ka in ia ki i school so i vacation ca kene coping kwo woko dong nongo pe yot so an nongo kwona con ca ni pud nongo kwona otek pol abedo ka yelle ki kwo then yubo cabun ma pige eni wek ool ature aromo cung dong pire kena nongo ciling mogo ma romo konya. Aromo dong olo tor wil cabun na ma mega bene nyo aromo wok wilo bongi i koma aromo bene bedo i kin dano bene me kwo keto jo kene i kwoni en aolo tor ado anongo ciling apamo bene ki ot wa lunyodo na olo tor akonyo ki ciling mo manok ma nongo anongo bene me yubo lipico good
aa tic ma in itimo calo yubo cabun eni Inongo yomo cwinyi nyo how enjoyment how do you enjoy nyo yomo inongo yomo cwinyi nining ka itye timo ne itimo ki awaka i yo ma nining ki ilyo awaka ma i yo ma nining.
Apoyo matek.
Now yubo cabun ma pige ingeyo tye like process ma nongo myero step nongo tye ma nongo in ibed ka follow ni so ka ineno like i laboratory ca mukene Ineno i kemis ka oruko jami mukene oloko dogi moni nongo iye yom. Can bene the same way ka ineno atir oruko jami mukene eno manok nok eno ma gibino ni so gipwo me gin mo olo to ma ngo kelo olo to aloka loka not turning to gin mukene. So yom cwiny aye aa ki en aloko gin moni odoko gin mapat. Aneno ki gin mapat ni iromo tiyo ki mo ol to ma yubo lengo gi ngangagi ni neno ni so mere yom cwinya ki awaka na eno ningo ayubo gin mo ol to ma kelo gin mo mapat i kwo pa ngat moni ki dong giyubo lengo bene. Okay.
Okay. Um, ketito wa kong. Jo ma giwilo jami ma megi onyo jo ma gikubbe kedi me tic me nongo en jami ma in iyubo calo wa i cabun ma pige-ni. Jone anga gi, ce gwok ingeyo gi ginonge kwene, jo ma gubedo nining, ce gwok dukan, otel, Ot yat onyo nganga gini ki atita wa customer ni gubedo anga? Apwoyo matek adit. Now customers ma megwa nyo ma mega pol kare amaro supplying hotels, hotels mogo ma ineno gitye around gulu kanyi kidong mogo ma tye I ne lower esteem of gulu mano aye ngo gi mito bene liquid soap ki dong gwaki customers mo matino tino ada macalo dano adana individuals ma gi kwo I kin kin gangi ca gin wa poko gi bene I coach matino tino eni gi wilo bene ki dong odi yale mogo matino tino calo drug soaps mukene bene gi wilo liquid soaps coz gi ngeyo ni ngo myero gi duny ki ot nongo ki dong households nyo jo mukene ma like gi tye ki gine rents mogo rentals mogo madongo dongo ni ingeyo cawa mukene landlord pe gimito ni dikal gi nyo kor ot gi ka mukene myero giyub obed maler adada weng bene wa deal ki jo ma kite enoni ya meno customers omega eno ma pol kare maro poko gi i wi sobi ki dong cipermarket mogo matino tino bene amiyo ni ki liquid soaps. Ok boc me liquid shop eni ocakke i rwom ma nining calo wa ene gwok lita acel onyo ocito kwede malo gini ki dong welgi tye nining matidi ne o kwede madit wele tye nining.

Lube kit ma kastomawa gimito kwede.
Ok, ki dong tita kong challenges onyo pekki ma in itye kwede nyo peko ma in itye kwede ma lubbe ki lok me yubo cabun, cagwok wel, chemical, atye ka kwali dong penyo ba, cagwok wel, chemical-gi tye matek. nyo wel ngo gi peko ma gun onongo ce gwok ka oyubo gin ni coyo ce gwok expire ringo ma pud peya kitiyo kwede tita kong en peko ma in iti ka nongo ne ma keme ki ngo yubo cabun ma pire oyo ma tek now peko ma tye ma wan pol kare wa nongo yubo liquid soap tye ma dwong but ma dongo aye an wacci peko me acel yubo liquid soap ca mukene materials nongo wele bedo ka lokke

ma wan wacato kwede i Likristo, ca mukene computers omegwa gidwoko wel gio piny so ki wan dong wacito gwa ka supplying hotels wa ma jwi ni gua a ngat mo okelo wa at this cost ma naka wanongo ni wel ni dok nongo yot loyo megwa nio. ci opeko me aryo eno ma wano nongo opeko me adek-ki en aye ingeyo transportation wek guds omegi o ka ma nongo mitte iye cake en romo bedo ayela cos kastoma romo goyo ni cim ni a wamito i cawa-ni ikelliwa lukit com wel ma guman co quality-ne dong waye ni wamito madwong cake ni koko gin aye weko o ka ma en mito-ni romo bedo tek. Kazimir pe ta yweko ne kacel acel eh sotero cawa meno transportation eno now ka dong peko me angwen eh ingeyo cam mukene cawa cawa kene me nongo wek iyub gi moni in time pe yot so inongo ni cawa cawa kene romo bedo diyo manok kun nongo gin imite pi cawa moni en inongo ni cawa romo ngoleo pe oo kit ma myero oo kwede meno wiye wiye Kit me boyone kono, packaging, peko pe iye?
Ce gwok bene peko macalo wa i loko mucoro-gi ki tung bot gamente pien angeyo ni ca mukene Production ma wun wutimo ni eni ca mukene nongo mitte ni wunong waraga ma a ki bot uh, national, Uganda National Bureau of Standards. Uh, pa aniang tika igwok ka eni bene ce gwok peko ma gwok utemo nongone. Now, ingeyo keni di cere wa inongo waraga gini, cam kene nongo myero lungo. Business ma meno at least dong obedo madit adada ma nongo rwatte ni mito ni licensing. So megowa ni pud pewa licensing. Kor school watye ka ile aila ma o i level moni can ki dong o en wa licensing. So tax mo madi ma pud anongo ne pud pe tye tutwal. Okay.
Ma pud peya in itita tam ma megwu onyo plan pi anyim

Ya litas marom mene?
Man pol anongo ni kit soap eni wan oyubo ni pol kare wa yubo in orders coz pe waromo yubo ne ata ci dong wa packing waromo packing manok mere for emergency but pol kare maro tic through orders ka customer placing order ni omito wel ma kuman ci wan omiyo ite. Now, aromo estimating gwoke litres ma romo waromo mi cabit acel romo bedo around two hundred litres ma waromo miyo ne ki customers ma megwa. Okay.
Wuti ki production room ma mu onyo office ma megwu? Ya, office ma megwa tye but uh, pud pe wayubo production room ma gikome, pol kare maro yubo ne i gang. ma wan obedo iye ento watiyo kwede wa yubo macalo production room ma megowa dong kany ma nyuto ni food it is a, it is a, it is a problem ni yeah, ope ki food kabedo me timo production mm. pud atye ka looking forward into it well apoyo kadi winyo awaci ni pud atye yubone ki gang bade ngeyo neno bene nongo myero obed ce ede iromo bedo ni comfortable ka moni So kadi bed nyo awacci ni watye yubbe ki gang but meno wa maditte tye ni myero wanong production room ma megwa ma ka dong wanongo in with time nongo wayubo ki iye wanongo waromo nongo waromo inviting dano like show casing our goods waromo nyutigi bene ni a jami matye kuman tye ka timme kany i wel ma kuman i kare ma kuman ok.
Emmanuel, dano adi ma dong in ipwonyogi ma dong kombeddi gitye ka yubo cabun bene? Now an amaro pwonyo groups bolle coz pe amaro pwonyo individuals, forming dano i groups ci wa forming groups wa dong weng ci apwonyo gi o meno ci ka dong gungeyo maber gin bene gicito gibedo amedi kuman it's like networking gin bene gipwonyo luwotgi kumalo kumalo so so far apwonyo groups ma romo pyerabicel. kwene? Adok apwonye ki that side of custom corner bene apwonyo dano kunu, aywe kany bene apwonyo dano, ki dong that side of Pece tung kuca bene apwonyo dano. Okay.
Yeah. Aya tita ba dong ah, tammi onyo ngo ma wun omito timone i anyim, hmm. plan ma mewu, future plan? Now i anyim, wan watye i miti ni at least wawide nge market base pa megwa ma nongo pe waromo yubo ne dong i area acel keken, i locality acel keken. Watye ka goyo plan ni myero water branch mukene laco ma with time ka watye ka supplying kany nongo laco kwinyo nongo tye ka tic.

Tye ningo?
Nongo dwan ma atye kwede kun bulu wagi pe gin atimo en aye me acel cayo tic. Cause ngeyo bulu ka onyone ki cayo gin moni ah gini ni tidi kene atim ca kene pe obukela ciling ma an amito ni. Ngeyo bulu maro jami madongo. Ca kene omito gin moni madit wek ocup peko ne i cayo eno ni. Cengeo ka imito gimoni madit wek ocub bene cak cak en ocub onongo oteri kany. Now bulu in imito gimoni madit-ti oteri wek otyek ki pekogi cut cut cawa enoni. Nongo gineno lub yubu likwid co bene cak gin mo pire pe tek tutwal coz gin miti gigam gin moni cut cut. So an dwana ma dong aromo miyo ki bulu en ni ngo pe gubedo cayo tic. Guye ki pud pe gingeye gin moni pwonye me ngeyo jami madwong en jami madwong cakke ni ka ingeyo weko ibedo flexible timo gin mo keken nongo gikelo i ciling ka eni ofeli cai nongo tye ka kelo i ciling

Ok, atye ka wacci ni ka ineno dong orubbe o pii dong oruk mixing o maber adada ki ungalo gin i te sosot nyuto ni ngo nongo dong bubbles dong nongo pe tye ka nen madwong tutwal bubbles madongo so nyuto dok ni myero wamed pii mukene doki ka dok warubi ka dok waneno step mukene dok waonyo pii kuman ee so ibi onyo pii manok icawa ni

Ento waromo tic ki rangi makwar, waromo tic ki rangi ma bulu, waromo tic ki rangi ma pink, waromo tic ki rangi ma nongo kalane bene pe. Romo cung gin kit ma atye kwede eni, panne waonyo ee tye kuman. Setting omyero setting ki dong reny mot mot.

so eni perfume eni perfume ma wabiony i cawa ni kany ento walok ngwece o ka in itye ka tic kwede nongo ngwece tye makur